Mbuya mono mwanchwa omorigereria ase okoenderera kobera ime ya Mwanyagetinga TV. Ching'aki chinde tokoumerana ase okorigereria ring'ana ya oboremi na obonda ase omoroberio oito bwa oboremi na obonda, ase togogotebi oboremi boria bwagendererete ime ya Gusii, naende ne ng'aki bwanyare koba bwa ogosukia omogusii korwa ase omonto ogosaberera gochia ase omonto ogwetenenera ase ensemo ya ogotwara enibo, naboigo chibesa chisaine ase okwerenda.

Ase kwenyora buya omwancho omorigereria, emiaka ya magega amauga naro akabeire enchera eyemo y'okonyora ebitoki ase abamenyi b'orogongo rwa Gusii, lakini naigete ande gati kabere Magasira, korende ere, omoremi oyo otieno, nagendererete gosimeka amauga twamotareire, na kwarigereire bono omwancho omorigereria, tiga tonya tomanya engaki ekogera ere agendererete gosimeka amauga aya, nabo okoyatora naende gose nkonyora are faida ende korwa ase amauga aya. Ee, na gani orateebie omorigereria oito, Aye ning'o? Oyio agokomanya buya. Inche ase amarieta angorokwa Elija Moruri, ribuoti ena. korwa Bogasi Constituency ase Gusii Kisii County.
Totebi inga abere atato igoro ya amauga aye omanyete iga amauga aye oboremi bwa amauga ase omogondo oo.
Intwe buna abagusii korwa oboke bwane buna nakinete, nanyarete. Oboremi obwo bw'amaoga bore ase amaboko y'abaibori baito. Na kobua amo namaoga aye buna tware kogenda esukuru, nigo tware goika twatara, buna twakina twachia kong'ainia, ngacha kogundua ng'a kumbe nonya na esukuru twachiete egento giatokorogete, na ekemenyo eke iga ase ogoetera ebisio ekiagera ekero twachia goika, twatara abaibori baito baye bato baito. Bono buna nakinete gocha gocha intwe buna nakore esukuru, ninchieti kwebagora emeeri, ekagera na inche nkanya gosibeka, ekero nabire na omoka nare gosibeka nabwatete abankonya mpaka ndacha kogura obokunia, naende eyio nere egesomo ekero ekenene, nkogera ng'a ekemeria eke nare konyora egetia, ekiagera buna naikire iga, naki kiagerete naikire iga. Na ekero nkorigereria gochia magega ake, kera ekemeria eke kiare ngonya, abanto abange, more especially buna abagusii, baaaa borabu, onye aria bare masaba, ase amaoba arenge ko- kosimekwa, abanto mbare gotwarana. Lakini korwa omooga aye iga achiete akaba buna nagoororwa, twankorora ng'a abanto baito iga bamenyerete ogotaka. Buna okagerete aye, Sauli kwaremire amauga aya gwanchaigwe korwa obwana bwao, igo ng'a korwa kware gokiina, amauga narenge oo nari inche amauga aya agosia. Lakini bono iga ndake amauga asirire. Amauga aya iga asirete.

ekagera abaremi bakabutora omoyo, na eboti ekaba buna yarorekana ng'a yakora bosio, ekagera buna abagusinto na abagusia tobwate omoyo omoke, ekagera abanto abange bakanacha omoyo, bagatogora amauta. Mwanche omorigereria, tiga toranyore eng'ana korwa ase omomanyi bw'amang'ana aya oboremi ake, aratoe ekerengererio kiaye igoro yogosira kw'omouga ase orogombo rwa Gusii. Amaogo aya igo naasete konyarema mwaka 75, 1975, mpaka bono iga noonde ning'endete konyarema. Amaogo aya iga abwate chibesa chibuete kemeri kende gionsi, ekiagera ekiro eyemo nabo oranyeriere emia eyemo na emerongo ebere inse kabisa emia eyemo. Igo ase ogosiria obotaka pi ase Gusii yaito. Nare nkobasaba mwensi, abagusie ase mwabeta, ebekisi ebenyamira, moiranere ekemeeri eke, ekiagera ekemeeri eke bono nari giachire, abanto bang'umbwe batagete amaoga bachie korosia amariogo agoita chiumbu, amariogo nao naete okobeka ase ebituma, nao akorwa ase amaoga aya, inche natara mpaka Nakuru. naroro buna akorosigwa amagogo aye akorosigwa amariogo. Ekero narenge kobasaba mwensi pi mwanyagetinga ase mwabeta, moiranere ekemeeri ki'amagogo aa.
Bono totebigwe ake ng'aki oroche ng'a nere amagogo akorwa gusii naende asire, rakini ng'a omoremi nare oyomo, ere oonderete noboremu bw'amagogo.
Ritang'ani egoteba mbuya mono obende ase ribare, moremi tari oyomo ogenderete namooga, mbare obake, korende oyo iga nigo twanyorire omwaka Elija moruoti otieno, nomoremi bw'amaoga, nimomanyete, naende nere echairman ya ya CHEC, Farmers Cooperative Society, eyio nesociety yamaoga, naende nere echairman ya Masaba Union, eyio ebwate chisociety twenty nine. chiabaremi bagotunywa namang'ana y'amaoga, Gusii engima, Nyamira County and Kisii County. Amaoga niga abe aichete Kenya omwaka o 1928 abasongo bayaretete bagayasimeka riria kare gochia koba ng'a World War World War One and Two buna chigochia koba, egatoka mbatagete ekemeri kegochia goita chiumbu ase abanto. chiaba ama abana chiesie babo barenge. Ekagera ekemeria egekaruswa ase kiarusetigwe gekaretwa, ekero kiaretetwe kegasimekwa. Egatoka gusina ero yanyore yanyorekanete yarenge engiya mono, ekero abanto barengeo mbaachete oboremi ne ne ne ase eng'encho yaimokererete igoro, egatoka ng'a iga mogera bagokora buya. Na molo agabeka akabucha molo amange na gusii. Molo baria barenge ama abange bare korema na abagusii, abagusii abwo tibarengeo na abagusii. Omogogo agacha bagatukana rembusuro riaye korokwa Nyamasibi, eyio eruete aria korwa Nyaribari Masaba, embusuro nere yare korokwa Nyamasibi, erokire erite rie ri'esari gosimekwa are kwama amanene sana bakagwa onse. Korende aka ekero narenge omosinini, nakarorera amogogo ayio are kwama bakagwa onse tware gotora tore tore abake. Bono omogogo aye agacha akaretera abagusii chibesa chinyinge sana, bakandire aretete chibesa gusii ang'e five hundred. million Kenya shillings, enusu ebilion iri kare. Ekagera aba abaibori baito bagatwara omoyo bw'okogora nonya ne chinyomba, amaremo, obosongo, na koagacha. Bono egento gekogera amoga ayache takagwa, omoremi nate- nateba ng'a oboteneneri mbwabete obokong'u, ase eng'encho eserekari esoeti ime gochia gotenenera, na chibesa chiabaremi chigasira, bakaba bono iga mbarorora abande, naigwete bataranyora chibesa. korwa mwaka elfu mbili na tatu. But bono ase ebibukia ere echiiro iga ere igoro mono gose demand ya ama- amaogo ayio ere igoro mono eh, eyio ekogera ng'a abaremi bana koborigwa ng'a ng'aki bono ng'aki tokorusia ng'aki tokorusia amaogo ng'aki tokorusia amaoga eh, na echiiro. Ase eng'encho echiiro ere ororo, abaremi baria bayamanyete bairanire koyasimeka. Na gusii nabo ngoteba ng'a chinsemo chinyinge, chinkongo chinyinge basimekire amaoga. mochando kare twaeta chinsemo chionsi korigereria twanyora omochando ore ororo embe egoita isa ime eye yogosimeka. Ekero agasirete pi, bono naende batari koyairanera, lakini mbaranyore ekemer ki'ogosimeka ime nabo toranyore maeleso amange korwa ase omorembe.
Omorigereria oyio are korokwa Samuel Matonda otebirie abere atato igoro y'okogendereria gosimeka amauga gosii ayio ande ake arigirie gosira.

nanyora chiachire chi'enkomo. Buna nagotebia amauga aye iga, tinchieti kweba, goetera obokonyi amauga aye iga aete abanto baito, na inche buna oyomo obo oria ore ekegori egeke, ndoche ng'a egento eke kiao ki'ogosimeka amaboko, buna nkegendererete iga, abanto abange batwomeire mogondo abatagete mbarusie. Lakini rende naba- nabokora abairaneria nabatebi ng'a. Mokorarue chingaki inke, embusuro eye ebe kabisa, manya gocha inche korara. Embusuro eye tindigochia kobaa ng'a mba- mbaoneri chibesa, ekiagera inche noyomo obo, omoraai omoteneneri bw'ense eye tianyocheti, naende buna kwaigwa ninche omochiamani, Mukisi na Nyamira, ase amang'ana y'amao aya. Igo ndanyare kobaa bosa bagende basimeke nere bache korora. obuya obwansu bw'amao aye. Bono nare goteeba.
Aye buna omochairman bono bw'ensemo y'amauga gusii na Nyamira igo gusii yonsi, inki mwakorire buna society y'amauga korora ng'a mwairaneria amauga gusii?
Nkorengia, konya ntarache orwo inche koba omochairman bw'eunion. ntwagambete nomodisi oito rero oyore bwe sub county ya Ebasi, natagete torore county yaito ya Kisii gose natokonye kende, rakini mbiatia konyarekana. Rakini rende buna Nyasaye abangete ekero naba.

Erieta riane Solomoni Getenga. Nkarora inche ngo ende omoremi ase society ya Kisusu. Ase ebirengo ebi bia Paidentera mokorere omwene oboremi bwa mogambi obo ogosira egesaku kia Mwanyagetinga ase atambe. Naboigo nare korwa ebirengererio ring'onya endi rimwancha, toiranie amaoga, egekoera nanyare gotokonya chibese. Amaoga aye ekero achire naro ararete chibese, abanto baminto baito bachake ebiashara, bachake amang'ana ye chisemi, egere egeso ki'omogusii gekonyara koba gegotira.
Na inche nomoremi ngorokwa Nyagaka, Douglas Nyagaka Nyakundi, korwa esayari ya Nyachaki. Ekemeria eke ki'amaoga, onye eges- egento kere kiamegetie omogusia agatwara chinguru chi'omoboko, gose mwanyagete ingato gatwara chinguru chi'omoboko, nekemeria ki'amaoga.
Erieta riane nkorokwa Nelson Burundu Isoe, enka yane ere korwa Nyamuya esukuru Burayi. Egento ekiya tobwate ase borabu iga naende kiarentete abanto ba borabu igoro, nekemeria ekenene gekorokwa rioga. na ekemerio ekio ntogetagete sana, goetera ekiarita egegateresa ake egasira, lakini ase bono iga twakeganeirie ekiara giatwarire echiiro, naende ntogetagete mono, ntogesimeke egento mono totagete, na egento gekorokwa amaoga aria chintetere enasa tobeke chinasari, egere tonyore amaoga amange togosimeka atokonye, naro aratoimoke igoro ekiagera echara ere ngocha yaatorete ekona ake. Lakini bono buna eke totagete amao ogatomentera, nigo echi aye nari toragenderere abanto ba Roma koba ase agaaka. Chinyambe na saa ine igo onde bwasikiamani ase ekomiti y'esaati ya Kiamokamo. Bono nabo totagete tosimeke amao rende airane ekiagera naro twagasimekire korwa kare, naro ato tosomeretie abana, naro twagacherete chinyomba, gotakeire rende chibara chiachete chigasira, bono aise koirana nabo togosimeka.

Na inche goetera oboraai boria bwane bwe union, na manager, na abaDCU baito, tobegete emekakati ng'a kera esociety, goetera chiasset chiria ebwate, gosangererekwa eria bagosangererekwa ase Alliance, baraise chibesa chirang'a around.

Bare titokogamba nabarabwo, ekero toratwae deriki tobaimokerie. Lakini gati yaiga chisababu chikaraba nke nke nke, igo ng'a niaito chiaito baikerane, I hope ntorateba ng'a bangire gotoa, tokagete ng'a inche nabare, erio chibesera torakora. Igo mobwate ogosemeria ng'a moe chimbande nko ba facilitate more bwango iga.
Ekiagera ise Kisarais tekaba na chemchungwa ekero engaki Yeso yarenge chisiiga aria omotienyi obo Saba, naetete ase egebanda kia kirigacha akarigereria amaoba, gatebete bweka omonyene ng'a, Esekta ya Bareteramu eye buna ero first priority, ntogo ntokobeka okwegena ng'a goika akoraba. Tiga tobe bagosemeria, egencho nere okwanete korwa omonwa oye. Mister Matonda. Ring'ana narenge koboria neri ng'a amauga tobwate evariety of chimikus specific gose mbande chinde chionsi nabo chigokorio gose igo yaani ng'a eke category nero otakeire gosima ekurusi eye breed gete eye ekwama gose eye gose nabo bakobua mbande yonsi barenta basime Mbuya mono Mwanyagetinga ase riborio, ritang'ani, ekio nare goteba mbuya mono ase okoo. Beka ekemeria eke bosio ekogera eke nekemeria eke ki'omotaka, tobokerwa eke nekemeria ki'omotaka, ekogera tobwate oroche omogondo oyo ore omoseimie omoraba oyomo nigo osimekire, lakini nabo omogenimi akona konyora chibesa kera chingaki. Eke nekemeria kiaba ki'obotaka gose ribotaka korwa korwa ase chinyomba. Egento gia kabere, igoro ye chiproposal chiria kwaboria omonyakerogo, nainche nare goteba ng'a Apart from gokora ne county korika chi proposal, ekiombe nkere togo togokonya abaremi baito ase Gusii ase agri business development egekorokwa Care Volunteers in Partnership Kenya, ntwarika chi proposal chinyinge sana tobwate members baito bakati baria bakare diaspora in Canada ne chinse chinde, tokababoria baria bakinirete amaogo ekemerio eke iga, inki morakore moiranerie abaremi baito.

chi chi eambassador ya Canada, yare gochia konyora chimbegu chinyinge sana chire akabe noo one thousand acres, yatomirwe gocha ase national government iga ere ase egete iga, eko egendererete kogambwa, yare konyarekana esugume bwango, amaremo iga are gocha gosii amese, tonyore echiiro, abaremi baito banyore chibesa.
Bono omoremi ase abaremi aba elfu kumi, abamo baria berigeti na ekeombe kia Masaba Union gose na abaremi bonsi mpaka abaisiko. Aba mbaria bachete gesi batagete embegu gochia gosibeka. Lakini totebe bonsi pi nsa gocha, abaremi nabo barang'e ribwaru baino. Ang'e ribaru bainke.
Obo nokoorokia ng'a abaremi bagosii mbabwate ekerangera gi'okoirania amauga. Abare iga mono.
Aah bono Mister Matonda, omoremi ototebirie ng'a goikera bono abaremi berure ang'e ribugo ikomi iga batagete.

naye nigo are korokwa Barrett Rum Directorate, naende ntobwate ecompany ere Nakuru ekorokwa Barrett Rum Processing Company, bono Barrett Rum Board of Kenya teiyo. omochando oria nko management, chibesa chi- mogo gakagenda Nakuru, ribaga esumu eria yare goseegwa.

Bono emiaka eyene ekoya ekonakoera akona gotora, besa inche chiaria kona gocha. Ribaga are kogenda atorane amogaye naende anyabeke mo eh mogondo abe, amanye kweboria ng'a bono, aria nabegete emeti ndanyore besa, aya ng'aki ngocha gokora? Ekagera omoyo ogakwa, amogaye agachirwa, agasira. Ebitumwa bigasi bikwa aroro, ebikori ebitari gotokorwa nabo. Lakini bono gochakera erio gocha egento ndatebe nkeri ng'a chikaunti chinde, chikaunti chigosimeka amaoga Kenya chire chikaunti ikomi na kianda. eyeta yatang'aine engaki eyio, Nkisii na Nyamira, nere ebwate chishare chinyinge, 30 per cent ye chishare chia chiamaoga Kenya engima, Nkisii na Nyamira. Eh, amaria akoereteramu eria enkoro baka bono iga are chibilioni isano isato, eight billion shillings, are chinse amaogo ao. Lakini bono chishare chiria chiomogusii chikona kogenda gochia inse, ekogera amaoga taiyo bakona komenta chishare chiabo chitigare oo. Abande babokerere igoro Nakuru yasimekire amaogo amange. West Pokot yasimekire amaogo amange, abagusii baria twachakete koyasimeka bono intwe torachaka koya koyairaneria. Bono chiasi chiaito chiria chiaenge percentage yaito ekona kogenda anse, yaba gekona gokina. Nabo eranyareke nonye na emiibo eria eche gokea, eche kobora omogusii tayenyora ng'ora. bono okoiraneria kwa amaoga, ecommit rero yaroseti gwe task force yokorigereria ng'aki amaogo agosimekwa.

Tokarika eripoti engiya kegima, naende nabo nayererete baka korwa Tidaso ase ecounty narenge ko operate korwa isiko, ngachicha nkareta ase engencho naroche ng'a amang'ana aya achire seito gusii, eripoti eye tokayereta gochia ase egavana, ofisi ya egavana eka eka egatu egaika aroro. Bono korwa erio emerogo ere nere egendererete yoko yokobokia ekemeri eke kia amaoga, nonya na ase eshoo ya omwaka oyo oerete, omwaka oyo togochi gokora sorry, ase eshoo ya Agricultural Society of Kenya show ya Kisii, amaoga nabo twachire tokarusia omogondo oyo iga. tokaira bosongo, togasimeka. Onye mwayeroche aria ase eshoo, omogani nonya twarusetie aa, agasimekwa aria buuya ekero asimegetwe, ekamanya konyarekana rende ng'a kare gava nare goeta His Excellency Honourable James Ongwae, natebete ng'a ekemer ki'amaoga kegwe first priority keirane. Bono iga abaremi mbaganyete naende mbeigwerete ng'a ekemer eke nkoirana kere, ne County Government nebwate ekerego egekonyairania. Kogenda ase ekemeeri ekio iga, Arete nabwo egeko- egekwama buya aase aimokererete igoro akendu. Aye, altitude, ase eng'encho y'obokendu, ekogera riogi eria ekero rigochia koba, riogi eria iga, egesiche eke, ekero kegochia koba ke- ketware esumuma iga ime isaine, goika botuko, etemperature eche mpaka fifteen degrees gose eighteen degrees celsius botuko. Bono ngotakara ase obokendu bore bore obonene, na embura egotwa enyinge, ere ere well spread ase omwaka omogima. Bono na ekemeria eke buna eke gekiasimekwa bwango iga, ntomanye ng'a nde giasimegetwe, lakini moroche buna kere iga, embegu nere ebwenerete gokori buya mono gusii, chikoro yaye nonye na ibere isato, na enchera chigokori buya mono gochia West Pokot, enchera chigokori buya mono gochia chinsemo chinkongo chinde.

multiplication. Bono chiri 36 tiogoaka times 6 chiachire mia moja na na gento. Bono nabo ekona kogenda iga kogenda kogenda mpaka oche konyora ng'a almost 200 acres. Bono eh bono tori korigereria mono eng'ana ara riaya, aya are ororo narorete koragochia, Ayasimekirwe aya abere. asimekire na ayande torarigie ase embegu ere eretu korwa usiku yagusiire.
Naende ake omorigereria nagani kweboria ng'a nare otanya gosimeka amauga, arakorora ng'a amauga nasimekire, ororo abanto bagotora bakoira echiiro, akonye. amauga aya ekero okwaa nagani orakwanere ase minute buna omonto atagete korosia omogondo, omanye gosimeka amauga, bakoimokirie egesicha egetang'ani korwa ororo.
mbuya mono ase ribaga naende, moga aya gokocha oreme omogondo ritang'ani, buna tokorema rituta togosimeka kemeri kende gionsi, after ewiki eyemo ibere naende toirore. Ekero twairorire bono riroba riakorire ki? Riatobire. a- amabaga abe very fine, yaani riroba riaye rigiya buna oria ogochia kobusura nonye na obori, nabo ritakeire ribe igo. Ekero kwasi- kwakorire igo, etoke embegu yago. Eki embura egotwa ere enyinge, buna bono iga eye nigo tware konyora ribaga ring'ana riria nere twatumia buya tosimeke amaoba bono embura eye. Omanye koreta embegu eria, nere okonyora ere chituta, mbare ba specialize bagosi basimete chituta baire ekebari baire elicense ya ogosimeka. Achiche buna chiraini chimanye goakwa buya, esentimita one erure eyemo eye enke thirty centimetres. by chis by sixty centimetres, amoga aywo amanye gosimekwa buuya kogenda kogenda kogenda. Ekero agosimekwa atubererwe buya iga terwa buya, buna ogosimeka omonto onde bwensi. Mara aye ama mara ange ama amoga aywo okonyora akorwa ase etu buna bono aye tochi kogora korwa tosi kogora korwa ase etuta, iga abekire etuta buuya bunaa buna emete, takwoma, abe buuya. Riria yasimekirwe igo, omanye koyaburugera buuya emeti enya etato, ochake gotora ake goake goake. Bono nabo amo ghaiyo ogogenderera gotora after every two weeks, chiwiki ibere chikoera gwatora. Gesiche egokiina eke bono nkiraika, ekero giasukire kiaikire kia kiabeire fu kia amauga y'amarabwo ara arambokire igoro iga, ekero totuki toirana kare buna eri iga, eri riaisire koba. Eri buna iga riaisire koba lakini ndiraika, nditigaretie amatuko nonye na atano iga. Eri riarambokire ebise ebi biarambokire igoro iga, bono riabeire rigotorwa. Nario okonyora esumu eri tok- eria egochi korikigwa noyo ere emaa, ase ebinto ebi tokoroka hatchings, noyo ere ime iga ime, eye nere ekogenda yamitwa, yarusigwa oo, yati goit- yachi goita ebichuni, gose goita korosia amariogo ya ogoita ebichuni ao ao. Ee bono igo ki- ase bono iga ekemeri keria kere aroro, naende gose ase keratoke igo ekerenta gesimekwa, naende tomaete ekemeri ekiya kegocha goch- kerakori buya ase gusii.

Ntwateema koboria ekero twachiete Atiriko, ase omogeni onde nere ngotebetie ng'a nanyare kotonyorera echiiro y'amauga aya, natokaneti ng'a mbeke yaani mbore ende teiyo nse ekobekwa asore amauga aya. Nonye nkorokare amauga aye buna akanyure, tare kobekerwa. obwoyo, amaboko aye abwate obwoyo oka, more especially buna bono iga after four years amaboko aye ekero arache gotoka agotire, osimeke ebituma iga iga, egetuma ekio ngeria konyora oborwaire, ogekwama egetuma kere healthy. Inche ngorokwa Marieta Grace Kwambuka Charles, korwa Kiamokama, Kwotia. amaoga etwachagete konyasimeka korwa nineteen seventy nari naansete gosimeka amaogo aya. Ekero naansete gosimeka amaogo aya, amaogo aya naro arankonyere abana bane gochia esukuru, noro omogaka orikire lakini naro are gotosaidia mono, togasomeria abana baito bakagenda esukuru, bono kera omonto etenenerete korwa ase amaoga. Naende bono igaa nkarora inche tingonyatuguta abanto mbatugutete amaoga. Lakini intwe bono tokanyora ng'a ntori gotuguta maogo aya gekogera atokonyire ase atambe, naende ase ekemeri toroche ng'a ekemeri gegotokonya naki eke, egekogera ntogendererete gotora twa- twapima nore na abagosira abanto mbatebete ng'a asirire, intwe ntogendererete konyagenderera gosi- gosimeka rioka. nkoritore chibesa, kera omotienyi nkoritore chibesa siringi mia moja arubaini, mosuko siringi mia moja ishirini. Ayio naro amaogo ayio naro nabo tokogendererete konyapima rioka, lakini rende obobe nase eng'encho agocha aratigare ake iga, mbakorenta omo omotienyi. Naki gekogera abanto abange batigete, lakini abanto abange bemburubiri ase eng'encho baroche intwe ngonya koritore, egekogera basimekire. Ekenyoro eke giaito giakia mokama abanto mbagendererete gosimeka amaoga bake bake abaremi mbaro barentire basimekire amaoga abare abange ake nkoira tore twapima kera omotienyi nkopima tore naende nkori tore chibesa. Bono rende abaremi baminto inche egento ndabasegete tiga tosimeke amaoga, amaoga na ekemeri kende giatokonyire. twasimegete, kera omonto osimegete kare amaoga nabwate eng'encho y'ogosimeka amaoga, naratwagachera chinyomba, naro atokonye ase ebinto ebinge, ekagera tu naki abanto bande tonyomererete baka bono iga. Nabo ndoche ng'a inche tinkonyatuguta, nabo ndoche ng'a nabo ng'endererete, nonya na ogotora bono iga ngotora ande, nimbwate amaoga ngotora amange.